Helo a croeso mawr iawn i i pennod rhif chwech cof Covid Cast g- gyda fi Begw gyda fi Begw a a ag ag yn ymuno a a a fi heddiw 'ma ma' hyf- hyfforddwr gôl-geidwad clwb pe- pel- pêl-droed tref Caern Caern- Caernarfon, Kev Sherratt. Ti'n iawn, Kev?
Yndw tad, diolch, be gwaith chdi dda? Yn, yn, yndw, diolch. Felly, da ni ar, ar, ar, ar fi'n ffilmio hwn ar, ar nos y ferchar cyn y gêm di syl. Sut ti'n teimlo ar gyfer y gêm di syl? Do, dwi edrych ymlaen. Um, so, dyma, dyma be oedd y nod cychwyn y tymor, so, di, i gallu fod mewn sefyllfa lle bod ni'n gallu um, so, qualifio eto i Ewrop. So, da, so, da ni un gem i ffwrdd o'n i, a dwi'n dwi, dwi, dwi meddwl bod mae hynna'n dangos dod, faint o bell da ni wedi dod fel tîm a fel clwb hefyd, lle de. Um, roedd Fish yn son ar cofi cas wrth os dwytha, lle de. Um, faint mae timau sydd yn qualify am y tro cynta yn stryglan yn yr flwyddyn ganlynol, lle de, ond so, da ni di, os wbeth, da ni wedi cicio ymlaen, so, dwi'n meddwl bod y garfan wedi gwella, um, so, mae beth da ni'n gwneud, so, oedd e ar y cae wedi gwella hefyd, lle de, so mae o'n deimlo galonogol iawn, i ddweud y gwir, a mae'n dweud, un gem ydy rwan, a gawn ni weld beth wneud digwydd i Sil. Digon gwir. Felly, o- oedd hi'n gêm fawr yn yn yn yr yr o- o- Oval dydd Sul. F- f- fel fel hyfforddwr gôl-geidwad, su- sut oeddach chdi'n teimlo pan wnaeth hi fynd i i penalties?
So fe, i fod yn onest, dwi'n dwi yn meindio nhw. So, dwi, a mae hynna jyst o ochr hunanol o, o safbwynt fi a twod, yr, yr goli sy'n gen i, twod, boed hynna yn Ben uh, Dysul neu fysa fo'n Harry, twod, neu pa fydd Stevie efo ni cynt sy'n dechrau tymor, twod, i fi, twod, a'r geiriau ni, o'n i'n deud wrth, nes i ddeud wrth Ben pam uh, i dynnu fo i yn ochr, lle de, oedd, um, twod, time to shine de, a twod, dyna ydy o, does dim yn teimlo fatha, does am pwysau gwbl ar y keeper uh, mynd i fewn i benaltis, twod, da ni'n paratoi yn iawn, um, cynt, twod, twod, da ni'n paratoi fel bod y gem yn mynd i fynd i benaltis, neu bod yna benalti mynd i fod yn y gem, mae yna'n neud, twod, o ran, twod, rhoi clips at ei gilydd ac ati, lle da. Um, so mae ma, mae'r golwyr yn mynd i fod yn, yn gwybod be maen nhw'n debygol o wynebu. Diolch bob tro'n dod allan yn iawn, lle de, ond twod, a, twod, fel oedd y gem yn mynd ymlaen, twod, o'n i'n teimlo, ia, mae yna potensial i hyn ddigwydd, lle de. Um, ran, twod, dwi'n teimlo fod yna bwysau o gwbl yn cael ei roi ar, ar keepers fel o'n i'n deud, lle de, um, twod, mae'n ei gyd lawr ar pwy bynnag sy'n cymeryd y gic, oedd yna, um, t'od yn rôl i pan ma'r chwiban ola 'na'n mynd a 'dan ni'n mynd yn syth i benaltis ydi jyst t'od yn achos dy Sul t'od tynnu ben i un ochr, ail ddangos y clips a ballu iddo fo a wedyn jyst siarad a roid ryw hint a tips bach iddo fo t'od a a jyst roid y cyfle iddo fo t'od yym t'od roid y llwyfan iddo fo gallu neud be' ma'n gallu gneud de. Ac fel ti'n deud ŵan fatha mewn gêm playoff final, ma' m- ma' wbath yn yn yy yn gallu digwydd. Pa pa pa mo- pa mor hyderus ma' Ben ac ac yy Harry yn yn dy- yn my- myd- mynd mewn i'r ff- ffeinal ti'n meddwl? Yy yndi o ra- o ra- t'wod o ran pa mor hyderus 'dyn nhw yndi ma' ma' nhw'n andros o hyderus t'wod ma' ma'r ddau yn yy ddau yn ogia ifanc Tod, a mae, mae hyder yn dod efo hynna, tod, dyn nhw'n diodda fo nerfusrwydd o, o gwbl, lle de, tod, um, mae, mae weld fatha bod nhw'n um, threifio ar yr, ar yr cyfle i gael roi di enw um, mewn hanes i, i Gynarfon, lle de, a tod, um, tod, mae Ben

gallu o potentially curo'r gêm reit yn diwedd ond Ben wedi dod i'r i'r blaen fel a lle de. Wedyn mae gen ti Harry wedyn twod sydd twod i fi hogyn ifanc llawn talent twod a twod dwi'n siŵr bod gen i fo ddyfodol disglair yn y gêm twod um, a twod dwi'n mwynhau gweithio efo twod Harry yn wythnosol a, a Ben twod pan, pan mae Ben i fewn efo ni hefyd lle de.
Ac ac ac fel m- ma'r ma'r gêm yn yn yn dod, mae'n dynn iawn r- r- r- rhwng Caernarfon ac ac Hwlffordd a ar y y y funud. Be ti'n meddwl fy- fydd yr yr gwaha- gwahaniaeth mawr n- n- nos Sul? Yym.
Dwi'n meddwl, yn gyntaf, dwi'n meddwl, dwi'n lle bod fi, ydych chi bach yn naif yn hyn, lle, ond dwi'n meddwl ti'n meddwl bod yna bwysau arnyn ni o gwbl, lle, um, i fod o'n onas, so, mae'r pwysau gyd ar, ar nhw, nhw sy'n adra, so, dyn nhw heb chwarae ys pedair wythnos, so, dwi'n meddwl bod yn gyfle da iddyn nhw, mae'r arfer tair pedair gwaith yr wythnos, so, gael hogiau nôl o anafiadau ag ati, lle, de, so, Oedd yr gyngrair di rhywbeth i fyny heddiw, dweud bod ni'n wedi curo nhw mewn saith gem a rhyw bethau bach felly. A mae gen nhw'r amddiffyn gorau yn y gyngrair, twod. Um, ond twod, mae nhw hefyd yn gorfod yn ffefrynnau oherwydd bod nhw wedi gorffen yn trydydd, ond hynna mae'n mynd i ffwrdd o'r ffaith twod, bod, bod ni'n wedi bob dim i fewn i'r gem yna, twod, a mae'r paratoadau da ni wedi gwneud hyd yma, a beth sydd dal i ddod, lle de, mynd i sicrhau twod, bod ni'n mynd i roi y cyfle pos, gorau posib i ni gallu performio ar y dydd. Um, a wedyn bod ni'n gallu twod, dod, dod i ffwrdd o'na twod, um, wedi ennill y gem. Lly, de. Twod, dwi'n meddwl beth sydd yn bwysig hefyd ydy, twod, mae'n ffeinal, a twod, di cyfleoedd fel mae'n dod ymlaen, yn dod dros, dod, dod i bawb lle bo, yn wythnosol na'n byd fel lle mae eisiau cymeryd y cyfle yna efo, efo ddwy law lle a twod, chwarae'r gem efo Gwen ar y gwynaf twod, a twod, jyst rhoi bob dim posib i'r crys, um, a fel, twod, dyn ni'n gwybod, dwi'n rhoi bob dim i'r crys, twod, dwi'n mwyn gwybod beth yn ei ddigwydd, twod, a so, fy, fy, yn sicr fydd yr cefnogwyr y tu ôl iddyn ni hefyd, lle de, ond, ie, yeah, mae'n mynd i ddod lawr i, twod, am ddiffyn cadarn, twod, a hefyd, twod, cymeryd yn chances pa maen nhw'n ei gael o, twod, ond, a dwi'n dwi eitha ffyddiog, i fod yn onest. A wedyn yym os bysa chdi Kev, j- j- jyst jyst yy yn yn gallu eg- eglur- egluro bach am am profiad chdi efo'r cl- clwb plîs?
Ia, do, wnes i ymuno efo'r clwb, dwi'n cofio pryd oedd hi, 2019 dwi'n meddwl oedd hi. Um, a wedyn jyst cychwyn jyst yn cresu fyny Alex Ramsey ar y pryd lle, a wedyn so, o'n i'n o'n i yn hyfforddi yn yr academi cyn hynna lle, a wedyn mae'r ma rôl fel mae rheolwyr di mynd a dod lle wedi bod yn tyfu uh, bob tro lle de wedyn ers i ffish dod i fewn lle de mae wedi bod yn lot fwy gofyn am ychydig bach fwy o fanylion so da wedyn dwi'n yn amlwg yn hyfforddi'r golwyr ond hefyd dwi'n gyfrifol am pethau fel set plays a balli um, ar gyfer y tîm, tod, um, hynna i defendio neu i atacio, lle de, so mae yna ma lot, lot fawr o waith ar yr ochr yna, tod, ar ran dadansoddi beth mae tîm am wedi wneud yn erbyn ni, math o symudiadau maen nhw'n gwneud, um, ffeindio gwendida ag ati, lle de, a wedyn rhoi, rhoi pethau mewn lle wedyn um, ar y cae marfer um, efo'r tîm, lle de, wedyn, ia, yeah, dwi'n dwi mwynhau o, tod, da ni'n Oedden ni'n siarad yn training neithiwr, ti'n da ni fewn rwan ers mai 27, dwi'n meddwl, uh, blwyddyn dwytha, ti'n so mae bron yn flwyddyn, blwyddyn gyfa i ni fod um, ti'n i fewn, lle de. Um, dwi'n meddwl bod pawb adran hapus amdan hynna, de, ond dyna fo, de. Um, ond ia, yeah, um, da, mae'n gret, ti'n mae o i fi, ti'n y ffordd i fi, ti'n dwi'n dwi wrth y modd efo'r gem, tod, a tod, o fod, o fod y rhan o glwb fel Cynarfon, tod, yn, ar yr adag yma hefyd, lle de, adag mor cyffroes, tod, um, mae o, mae o really yn anhydedd i gallu fod yn rhan o'r clwb, lle de, wedyn, tod, dwi'n gobeithio, tod, efo pethau sydd ar y gweill i'r clwb, tod, ar ran y stadiwm a, a datblygiadau eraill, um, tod, mae, mae hynna'n jyst mynd i dyfu o, o flwyddyn i flwyddyn hefyd, lle de.
Bendant, ac a fel ti ti'n deud o'n ma' mae yn mae yn adeg cyffrous iawn i i'r clwb gyda'r ffeinal mawr dydd Sul. Be fysa n- n- neges olaf chdi i'r i'r cofi a- am 'ny? Yym jyst diolch am bob dim. Yym so mae'r cefnogaeth mae'r cofi am ei roid iddyn ni. So dim jyst dydd Sul, dwytha yn ebyn Met t'wod yn neu dy Sul yma pan ma' 'na ffeinal 'lly 'de. Ma'r gefnogaeth yna drwy'r tymor 'lly 'de. Yym a a 'di hynna'n jyst chwaith ar ar ddiwrnod gêm 'lly 'de ti'n ti'n mynd am dro o gwmpas Gaernarfon a ti'n ga'l stopio drwy'r adeg t'mo' mae'n mae'n jôc mowr yn tŷ ni pan dwi'n parcio'n Tesco dwi'n piciad i fewn i Tesco a wedyn mae'n cymryd hanner awr i fynd i nôl peint o lefrith neu be' bynnag 'lly 'de ma' 'wn gymaint o bobol yn stopio a siarad 'lly 'de. T'od a a Dyna 'di dyna 'di'r gwirionedd t'wod yym un clwb ydan ni t'wod a a a ma' ma'r cefnogwyr yn gymaint ac yn rhan elfennol o hynna. A dyna 'di un o'r petha t'wod ma' ma' Fish t'wod a finna' a Mark hefyd yn yn ddeud yn gyson wrth y yr chwaraewyr de ydy t'od fyddan nhw tu ôl iddo chi. T'od rhowch chi bob dim i'r crys o dan mae gennym ni nath Paul Mark roi tweet allan o dan banner um, cofi am i blwyddyn dwytha rhyw ben dwi'n meddwl oedd o um, efo'r dywediad uh, Saesneg uh, play for the badge of the front and they'll remember the name of the back de, a nes i brintio hwnna i ffwr a da ni wedi glynu hwnna ar wal So, da, a da ni'n cyfeirio at hwnna'n aml, lle de, wedyn, so, mae ma jyst be maen nhw'n rhoi iddyn ni, um, mae o'n ma gymaint ys, um, ysbrydoliaeth i'r hogia, so, da, i ni fel, fel tîm rheoli hefyd, lle de, mae'n ma dangos, mae'n ma, ma, ma feddwl i be da ni'n gwneud, lle. Um, a y reality ydy, so bob un tîm arall yn y gyngrair wrth i bodda yn cael cefnogwyr fel sgynna ni, so, da, da ni'n ni, ni ffodus iawn i gael cefnogwyr fel nhw, lle de. Digon gwir. Wel wel pob lwc mawr dydd dydd dydd Sul Kev, a a diolch yn yn fawr iawn am dy amser. Diolch. Dim problem. Diolch.